السلام علیکم دوستو کیا حال والے ٹھیک ہو خوش ہو خورم ہو اج اساں آئے ودے سے لیا دی ایک آثار قدیمہ مائی ماتا دا مندر جیڑا کہ ہندوستان دے اتھاں ہندوؤں دے وجود کو ظاہر کریں دے کہ لیا دی وچ ہندو آبادی جیڑی ہائی کہ وہ بہت زیادہ ہائی تے اتھاں مائی ماتا دا انہاں مندر بنایا ہائی ایندی تاریخ دے حوالے نال میں بہوں ساری کوشت کیتی ہے کہ ساکوں کہیں نہ کہیں پاسوں کوئی سورس ملے۔ ایہ سکھاں دے دور حکومت دے وچ ستارہ سو توں اٹھارہ سو دے درمیان ایہ بݨایا ڳیے۔ مائی ماتا دا مندر ایہ ساݙے سرائیکیاں دی محبت ݙیکھو، خلوص ݙیکھو ساݙے لئیے والاں دی کہ ساݙے لئیے آلاں نے کہیں دے وی مذہبی یعنی جیڑھا عبادت خانہ ہئی اوکوں حالے تک نئیں چھیڑا ایز اٹ اونویں حالت وچ اوریجنل حالت وچ موجود ہے۔ اور اے گلدا بھردا کھڑے لیکن ایکوں کائیں چھیڑا نئیں۔ اے ساڈے لئی آلاں دی محبت اے۔ اے ساڈی سرائیکی ثقافت دی ہک پہچان اے۔ اے سئیں مائی ماتا دا مندر جیندے اتے اساں ایں ٹائم پہنچے کھڑے سے۔ اے ڈیکھو کہ پرانے ویلے دی جیڑھی انہاں دی تعمیر ہئی او ثقافتی تعمیر او موجود ہے۔ تے اے مندر دی اندرونی مناظر ہن سئیں۔ ایں ڈیکھ گھنوں کہ۔ بالکل ہی چھوٹا جڑا انہوں نے ایک محراب جہاں اتنے بڑھائے تے یہ مائی ماتا دا مندر لئیے دا سلا تاریخی ورثہ یہ جڑا درخت ہے یہ بھی کوئی صدیاں پرانا لگتا پی اسی اج کل دا کوئی نہیں تا یہ اتھاں جال دا درخت بھی بہت پرانا ہے تے اساں تو کوشش کرنے پہ ہیں کہ مائی ماتا دے مندر دا تھوکو درشن کراؤں کیونکہ گل بھر گئے جلن دے ہندو اتھو ٹرن تے ولا این دی تعمیر و مرمت کہہ نہیں کیتی تے اے ایز اٹ اویں دا اویں چلدا پیا اے ماشاءاللہ دے نال دیکھو کہ اے درخت جڑا ہے نا سہی اے مائی ماتا دے مندر دے تے اے ظاہر کریندا ہے کہ اے صدیاں پرانا مندر ہے تے اتھاں ہندو آ کے اپنی مذہبی تہوار کریندے ہیں جڑے کہ لیا دے واسی ہیں اور اتھاں آ کے ہولی دا ایونٹ تھیندا ہئی تے مائی ماتا دی آ کے پوجا تھیندی ہئی اے بہوں ہی قدیمی جیہا مندر ہے اے جیڑے درخت ہن انہاں دی جیڑی عمر ہے اے وی سال ہا سال لگدی پئی ہے کہ شاید کئی سو سال پرانے درخت ہن سر اتنے موٹے موٹے اور اتنے وڈے وڈے اے ساڈے لیا دا ہک تاریخی مقام ہئی مائی ماتا دا مندر جیڑا کہ اساں تہاکوں ڈکھیندے پئے ہیں۔ ماتا دے مندر دے اتے درختاں دا ڈیکھو کہ اے اے آثار نظر آندن کہ اے بنیاداں دے وچوں جمے کیونکہ اٹاں وچ کھڑی ہن حالے تک ایندے وچ ہی درخت پیدا تھی گئے۔ اے مائی ماتا دے مندر دا بیرونی منظر سئیں۔ اے ہن ڈھہہ گئے۔

شکریہ سائیں چس آ گئی ہے سائیں اساں اپنی مائی ماتا دا مندر لیا اے ساڈے لئیے دا آثار قدیمہ جتھاں سینکڑاں سال پرانے درخت اتھاں حالے تک موجود ہیں مندر موجود ہے اے ساڈے لئیے دے لوگاں دی محبت دیکھو کہ انہاں اج ڈینہہ تک ایں مندر کوں نی سٹیا اے اینکوں محفوظ رکھے اے ہندواں دی آخری نشانی اے انیس سو سنتالی توں بعد اج تک اتھاں ہندو نی ولے لیکن انہاں دے عبادت خانے دی اساں محافظت کیتی اے لئی آلا نے اے ساڈی محبت دا منہ بول دا ثبوت اے اے اللہ پاک ساڈے وسیب کوں وسدا رسدا رکھے بہت ہی زبردست اور محبتاں کرن والے لوگ ان لئی آ دے یار تساں ڈیکھ گھنو کہ انہاں مائی ماتا دے مندر دی اج تک حفاظت کیتی اے۔ سینکڑاں سال دی گن درختاں کو ڈیکھ کے تے ایویں لگدا ہے کہ پتہ نہیں ڈو سو ترے سو سال پرانے اے درخت ہیں اللہ پاک سارے سرائیکی وسے کوں سارے وسبے کوں سارے این خطے کوں ساری این پرانے اثار قدیمہ کوں اے ساری ثقافت دی بہت ہی پرانی ہاں، یعنی ایک پہچان بنا کھڑے ہے مائی ماتا دا مندر لیا دے وچ اے حال تک موجود ہے